as ndlea take catch am she pretend say she get belle then catch her when she dey try to transport traffic these drugs outside hmm. we country ezewike na im be her name dem say dem catch her dey smuggle 1.3 kilogram of cocaine after she pretend say she get belle ah, she bin talk say she inherit this drug trade from her hmm. husband wey don already die she hmm. normally dey do fashion business for over 20 years old oh, but since her husband die as things tough she decide to continue the legacy of her husband wey dem come still uncover 200 gram of cocaine. it is just a case of person wey is so used to illegality mm. that he see it as a way of life now wey she don do that one they don catch am mm -hmm. wetin go happen to the children wey she go leave now you marry person wey dey do illegal thing and you are okay with it. na we be 89.9 yanga fm. you don't know say yes na time for 899 part control for the station wey sabi na fm no forget say you still dey lis ten to wetin dey na so na wetin dey so. for dis patrol wey i patrol go today na so two things involving women one a widow has been arrested for carrying drugs as ndlea take catch am she pretend say she get belle then catch her where she dey try to transport traffic these drugs outside mm. we country according to her confessions this mm. na hmm. business wey her husband don dey do wow so she carry on with the legacy of the family uh, no be small legacy what a legacy what a legacy another mm. shocking uh, tori na where we take enter uh, kwara state wey we hmm. hear of a pregnant woman wey be widow again again hmm. wey dey find her dead body say e dey dismembered dey cut am to pieces dey cut am to pieces luckily for us uh, they don get one suspect now wey be the younger brother to the husband the, that is the deceased husband. Yeah. That one day for inside police custody now. Hmm. They answer questions relating to the dismembered body of this widow. Joining us on top of the program today na the police tok tok person in the person of DSP Ejiri Adetunwu Adeyemi. She go dey join us virtually to discuss this particular matter, how dem take find out these people. And then we go also discuss am together by say you sef should send us text message onto how you see this matter. 090 4821 3013 be the number to chook mouth put.

after she pretend say she get belle hmm. and from her confessions like i don tell you uh, she bin talk say she inherits this drug trade from her hmm. husband wey don already die she hmm. normally dey do fashion business for over twenty years oh, but since her husband die as things tough she decide to continue the legacy of her husband wey dem come still uncover two hundred gram of cocaine

mm. she for still dey there to murder them. if she still continue her fashion designing you understand na be say the kind lifestyle wey she dey live wey her husband don teach am mm. she no fit go back on that thing mm. which is sad mm. very sad mm. and at the end of the day of all the things to go and do mm. quick money mm. yeah, let me go and do it and then the husband sef wey i don understand some people you marry person wey dey do illegal thing

anyways the matter will carry come now say um, a widow they don't catch her now for say she carry drugs mm. um, um, enter as a uh, NDLEA catcher carry drugs and she they continue the legacy of her husband. Before mm. we go this break, we don't hear from Posky. Make make I hear from you, Punkila. What so, do you think so, about so, this legacy where she mm. carry on? Me, because she gets a, a, a good job

just imagine some of those children are like 1.5 1 kg Wow. make somebody come high jump for inside bozi Ah ah. it's not a small something wey the woman do pa i like the way you carry this analysis go because e link with her pretense. of course when they tell you say 1 kg you know mala if you wan know wetin 1 kg mean go carry like two watermelon wey heavy wey dey okay mm. put, put tie am for your belly then you go have an idea mm. make dem say somebody come carry that kind something mm. come wan use pregnancy do us boju boju pass the road mm. Mm. e show say she don dey diff even differ than the husband for inside yeah. this e mean say she don dey encourage the husband what? to do maybe this kind drugs maybe na she dey push the husband exactly. for the beginning exactly because for her to get her mindset to do that kind something come use something wey dey important to all of us in this world use am do cover up pregnancy because all of us in this world there is nowhere wey you see a woman wey pregnant You go be you go you go pit- you yeah, go treat her you respect go give na. am space Ah. ah haba na and even no that no kind style sef if you ask me e don even cast Yeah. e don cast if you ask me you know i i no know the mind wey she get take do am i no know the kind uh, morale wey she carry for mind take carry that kind thing but like i said for over twenty years wey she dey do fashion designing mm. no matter how e be say the husband don die money no dey you know e that no you get you rich. get you no suppose e bad no rich suppose like that. Haba. you no suppose Haba. bad rich like that Haba. you get a job wey dey dignifying you get yeah. a you know good handwork wey my go give you sister how better many money people wan wait for god time the fear of hunger don make people no get the fear of god Mm. the fear of poverty no let people fear god again Mm. so why she no fit wait and now e e don worse pass as wetin she dey avoid Oh. hey i want to take care of my family Eh, I don't that's how I want now to they do go it now. knock you Who no go no come take care of the family now nothing wey you wan- again exactly make una dey think this thing well well now make una dey think am I don't know why. Sorry, bros.

wey dey dey wear passion style these days wey dey dey tear I- akwe that one- Party dey every day. the one wey tell me like that be spoke you come say money no dey my brothers and sisters the fear of god is the beginning of wisdom Yeah, if you are yeah. looking for a shortcut you will find yourself where you no plan inside the lock meanwhile let me say this very quickly

2025. This one happened for inside Egbejila Road for Temidare community for hmm. inside mm. in Lonri. And they talk say na uh, residents that even called the attention of police wey swiftly respond to this particular incident. Mm. This woman na 39 year old woman wey be the victim in this case now we don die 39 year old na she be and her name na esther enemo she

They no dey even check. You go wan use that traditional, eh, na my brother, eh, by our custom and tradition. Mm. Na me suppose collect the house. Mm. Na me suppose collect the car. But the woman na him dey in charge. You go look say, if the woman die, na me go be the next person. Mm. I don't know how people dey dey so evil, wicked. At the end of the day, and, and I, I think, you, yeah, yeah, Mukhtar, I think it's high time we begin to create an awareness for people to understand something. Right. Sometimes when a brother die, leave property una no know the reason why he pick the woman as Right. next of kin maybe na she be the backbone of the survival Maybe of that na she business. even get 80% maybe na of she the get the money. whole money Yeah. but you go dey say eh, na na him brother na him brother so he na him dey entitled to to to monitor the brother my brother's eh, the- the property. brother property meanwhile the woman wey get almost ninety percent of the wealth wey create the They no see property am like that. una no go let am get anything we don see scenario wey be say na woman her family inheritance na she give her husband even the small money wey she get na she use support that inheritance the man blow get properties everywhere but because e no get will before she die the family come push the woman outside imagine her father inheritance wey she carry use support her husband now the husband don make am e die the husband family collect everything she come dey zero. Can you imagine?

I want na just waste of time now. na waste of time. na waste of and i don't know why people are so silly they they still believe it if to say na so easy the babalawo wey dey do am for you suppose to dey use private jet oh, you oh, suppose to dey use g wagon the baba wey dey tell una to go bring human being come mm. una don look am well well na im be say there is something wrong somewhere and i don't know why you people will still keep on ending people's destiny see all on the basis say eh, eh, baba don say make i go bring human being uh, you eh. bring am you do am do am do am. foski e get one yoruba adage wey iya talk that day e say somebody o ti so kowo ẹ laṣọ o ti wo ti ọrùn ẹ. Mm. abi how dey dey talk am for yoruba translate am she translate am that day she say woman wey he say person wey wan give you cloth uh -huh. you no look get your own am. you no look your own neck wetin e dey you wear don get am na so person wey say e go make you billionaire Billionaire. wey dey ride okada up and down Oh. you no judge am maybe na poverty i billionaire i i i- i don't know why people are so gullible na be say eh, if they tell you say jump You na go no dey say how think high. am well well in this day and age of ai and technology you still dey think like 1960 my people make we wake up part of the problem wey we get for this country na people still living in 1960 mm. wey dey believe say na so e suppose be mm. because na this way wey you take see am e must be my brother people no dey when your mate dey look netflix you dey look for 29 in one mm. olodo sit down there. Eh, eh, excuse me, which one be 29 in one. make we no make we no make we no too uh, make we no too talk the ones wey we no know. abeg ah, uh, we dey we dey work now. yeah we dey work but

Yanga FM. Uh, we don't get the police talk talk person for inside Kwara State. Uh, make we talk about this particular woman where them talk say she get better where they find her dead body hmm. in pieces for inside Temidire community for Ilorin uh, for Kwara State there. Welcome to the program. Good morning, ma.

so he come ask say he see am like say the lock door he no know say dem dey around so he come ask am say ah una dey mm. he say uh, say ah okay where you come what of uh, oga and him wife where mm. dem dey mm. he say oga no dey but the wife dey he say if the wife dey why you come dey lock the door mm. dey hmm. comot he mm. say uh, he wan go buy something this was the narration of the person who raised the alarm um, an alarm right. mm.

Mm. So he say he wan go buy something. That one was not like ah, if person dey go buy something, person dey inside house. Why you? Why they dey lock door? Why you dey lock door exactly? So he said when the guy left, he said he was not too okay with the explanation. So he can go their side. It be Like said maybe then they inside the same compound. Mm. So he say he see blood for the fence, abi for the wall. He say blood.

At di time of dis report, di husband no dey house? According to am, im say im no dey. Mm. Wen police call am, dey mm. say im no dey, im no im dey on im way dey come because um, dey say dey dey dey work for inside um, Kwara State not necessarily in Ilorin. So once in a while, then they come their house. Mm. Yes, for Ilorin. Okay. So we say in they come, in the road they come. When that thing happened.

if you see something if you hear something Mm. you say something i've always told um, um, admonished um, um, members of the public to always be vigilant if this man now as this thing take happen now if the man no go um, um, find out um, as that guy say talk follow am talk if the man no go a step further we no go know until maybe when the decomposing corpse begin dey smell Mm. at that time we go come notice and by that time you know a lot of things if the if the um,